नया साल चलि एलै दू हजार पच्चीसो चलिए एलै बुझियौ आ कोइ दोस्तके अता पता नहि छै कोइ दिल्लीमे रहै छै कोइ दरभंगा पढ़ै छै देखै छियै फोन लगा कऽ कतऽ के छै पिकनिको मनबैके छै हमरा

बोंगरा मुखिया बीच करै छै बोल न बोल न की की की दुख छौ तोरा हमर दोस्त नहि छै ने दोस्त रहतियै तऽ हमरा आबऽ पड़तियै दोस्त कतऽ गेलो दोस्त मरबे ना गेलो दोस्त कतऽ गेलो दोस्त तोहर दोस्त चलि गेल छै दिल्ली दिल्ली गेलो सर तऽ हमरो दोस्त दिल्ली गेल छै दरभंगा पढ़ै छै नया साल छलै कोई नहि एलै पिकनिको मनेतै से नहि भेलै मनायल ताहि दुआरे जाइ छलियै कतौ हम खो- खोजै लए दोस्त यारके

मूड मूड तऽ खराब छेबे केलै हमरा और अप- तू जाही मूड खराब करला अपना जेना दोषे और नहि रहै छै कोई दोस्त तहिना करै छै अरे बुआ हमरा देखी आना मुंह लटकेबी तऽ हमरा दया चलि आबै छै बुझली आना मुंह नहि लटका साफ साफ बोल दिक्कत तोरा की छौ से कह हमरा दया हेतौ तऽ मारबे करती अरे हमरा चोट लगल छौ तामस पर मारि देलियौ थप्पड़ तामस पर मारि देलियै थप सोहार के सब दोस्त मर गेले सोहार दिल्ली पंजाब चल गेले रहती तो गाड़ी चलबे वाला रहती है ना तो हम अच्छा सुन हेरू नहीं हो तू दोस्त यार नहीं छो ना तो ठीक से हम ही दोस्त यार तोहर बन जबो पक्का हाँ तो पक्का दोस्त बन भी हाँ बन जबो तो अते जे मारली से त देखी नया साल छले तू हमरो ठोक देलियै तोरो मारि देलियो ना त अखन से नया साल दुनू आदमी उ बात के भूल जो आ 2025 अपना के बढ़िया शुरुआत दोस्त स्टार्ट कर ना तो लगा त कथी लगे अन्ना अन्ना के लगबे छै दोस्त त ओ दोस्ती भ गेलो चल हाँ ठीक छै आ नया यार हैं?

आ आब फेर जे ककरो ठोका जेतै तऽ हम छी ने हमरा गाँवमे आयल छी ने तऽ आब कोइ नहि ने बोलतै कोइ नहि बोलतै चल ने तू कते छागर पार्टी चल ने मसल ने नया साल छै ने भेंजो चलतै चल आरो बंगला कतऽ घर छोरो ध्यान करै छौ बंगला तारो फेर ए, ए, की करबी एनाही गाड़ी चलायल जाइ छै

ओ बाबू अरे की की भेलो की भेलो चले ले लाना पानी कर के लड़ार पानी नहीं त दोस्ती करके त तीन गो दोस्त त पहिने छलो बा तू त गेलो दिल्ली पंजाब आ आप खून फेनो से लाबे ले लिया तो आप दोस्त। फिर चाही ना तीन गो दोस्त ई बाबू भेलै हाँ हाँ प्रणाम चाचा अच्छा नीक रह खुश रह खुश रह ककरा आरो ककरा गोर लगै छी इहो हमर दोस्त यो हो हाँ अच्छा नीक रह नीक रह कहै छी ने फेन से जे छै से बिगड़ल बाप के सबटा घजनराह धिया पुता सबटा जड़ भऽ गेल है छोरा सबके साथ तऽ दोस दोस हँ बाबू अपमान करै छै हमरा सबके ए बूढ़ सूढ़ छै पुरना जमाना के लोग छै एहिना बजै छै पता हम तो दोस्ती ए करै छी, बुढ़वा। तोरा आर के तू डांटलह एकरा नहि नहि नहि आब धिया पुता चलि गेलै दोस्ती भऽ हँ। गेलै तऽ ई तोहर दोस्त छौ ई दुनू हँ, बौआ ठीक कतऽ कतऽ घर भेलौआ घर बलान पट्टी भेलै आ तोहर घर प्लान पार्टिए भेलै एक नम्बर वार्डमे ओ अच्छा तऽ आब ई तू तीनू आब दोस्त बनि गेलही हँ हँ पक्का पक्का वाला तऽ की आब नहि माथा पैची कर एहि दुआरे कि आओर कोनो बात छै नया सालके समय चलि एलै काम धंधा आब बहुत छै तऽ फेर दोस्ते दोस्त तैयारी करैत रहै छै सुन हमरा कनि टाइम लगतऽ की मतलब अकरा गाम गेलियै हम तऽ रास्ता पर मिल गेलै हँ तऽ रास्ता पर मिल गेलै तऽ एकरा से भेलै दोस्ती तऽ दोस्ती भऽ गेलै तऽ की भऽ गेलै आ सुनबह तब ने हँ तऽ कही आ एकरो से भऽ गेलै दोस्ती हँ तऽ आब हमरा गाम जे एलै हमरा दूरा पर ई हँ तऽ आब ई हमर दोस्त कहै छै जे हमरो दूरा पर अहाँके आइ जाय पड़त अच्छा से बात छै तऽ तऽ दोस्ती तऽ अगरा लग जेबही तू एखन हँ जेबै ने ओ हमरा लग एलै तऽ हम ओकरा लग नहि जइयै अच्छा अच्छा ठीक छै ठीक छै जे मन होइ छौ से कर ने चलू तोरा आओर दोस्त, के लेट के भऽ रहल छै। कहतौ? के कहै वाला छौ तोरा आओर के जे मन होइ छौ तखन तखन से कर। ऐ जाउ हम नहि जायब ई क- कुछ हुआ दै छै बुढ़वा बात बुझे तब ने दोस्त बाबू ठीके कहै छै कोई बात नहि बुरा नहि मानू प्यार से समझैयो भय एतै कोई बात नहि चाचा हँ हँ हमरा सब जाइ छियै बुझलह अच्छा कतऽ कतऽ अ, कनि पिकनिक मनबे जाइ छियै नया साल छै ने हँ नया साल तऽ छै तऽ पिकनिक मनबे जाइ छियै हमरा सब तीन गो दोस्त अच्छा आ हमरो दोस्त की भेलै पता छौ की? दिल्ली कोई अ, दरभंगा हाँ। पढ़े लिखे छै कोई नहीं एले अच्छा। हमहू अपन बौआ भेज छलियै ना हाँ। ते हमर से ई बोंगरा मिल गेल हमरा हाँ तऽ की भऽ हमरा गेलै दोस्ती भऽ गेलै दुनू से यानी एकरा से पक्का दोस्ती लगा हाँ एकदम दोस्ती भ गेले आ साथ में यह टेम्पो मास्टर इहो छै झाटू राम की कहू टेम्पो वाला सब तो बिगड़ल हेबे करे छै कतो दोस्ती लगा नहीं नहीं भ गेले दोस्ती नया साल छै कतो हर जगह तीनों आदमी मिलके जाए अपना पिकनिक मनेबे अच्छा ठीक अपन बोंगरा चल आत साँझ में अपन घूम फिर के हाँ तो लड़ाई झंझट नहीं करिया नहीं, ठीक नहीं। ठीक छै नया साल जे होइ छै ने हाँ। ओ बड़का भारी पाबनि होइ छै एक साल मे दो- सबसे पहिलुका दिन दोस्त मतलब एक तारीख के चलो हाँ नया साल कहै छै अच्छा आ नया साल में जे तीन गो दोस्त भेलै हाँ हाँ तऽ महीना में कए गो भेलै